Halo, nan dam hna maw? E, tuni cu kan Laica cawnnak kha kan rak peh ṭhan cang hna lai i thlakhat chung kha cafang tung consonant le cafang phei vowel pakhat veve fonhmi biafang rel cawnnak kha kan rak ngei hna i tuni cu mah ah CV consonant vowel word relcawnnak kha a donghnak a si lai. Tuni cu cafang tung pakhat te le cafang phei o fonhmi biafang relcawnnak kha kan rak ngei lai. I kan cafang phei o hi a cheu biafang pawl ah aw tiin khan a o a chuak i a cheu biafang pawl ah khan cun O tiin khan a aw a chuak i ka chim duhnak cu hika zawn ah tahchunhnak kan zoh a si ah khan cun or timi le on timi biafang ah hin or or ti khan si i cun on on tiin khan o tiin khan a aw chuah kha a aw kha kan chuah asinain tiin atu bantuk fo timi le lo timi biafang belte ah khan cun "O" tiin khan aw kha a chuak. "F-o", "fo", "l-o", "lo" tiin khan "aw" tiin aw a chuahnak a um i "o" tiin khan aw a chuahnak kha a um i tu ni cu "o" ti i aw a chuak a aw a chuahnak biafang pawl kha kan rak zoh ṭi hna lai. Hika hin cafang tungbi le cafang phei o a si i kan vun rel tikah cun ba, o, bo, ba, o, bo tiah kan rel.

Cafang tung H le cafang phei o, ha, o, ho, ha, o, ho. Cun cafang tung khi le cafang phei o, ka, o, ko, ka, o, ko.

Cafang tung ar le cafang thei o, ra, o, ro, ra, o, ro. Cun cafang tung s le cafang thei o, s, o, so, s, o, so.

Tucu a zapi tein khan pakhat hnu pakhat in khan kan vun rel ṭhan hna lai. Nannih zong nih khan nan rak rel ve lai. Ba, o, bo, ba, o, bo, ca, o, co, ca, o, co. Da Ao Do Da Ao Do F Ao Fao F Ao Fao Ha Ao Hao Ha Ao Hao Ka Ao Kao Ka Ao Kao

Ta-au to, ta-au to, ta-au to, ta-au to, v-au-vau, v-au-vau Z O Zo Z O Zo Tu cu a chuah lo in kan vun rel ṭhan hna lai. An biafang ning in. Nan i ready ahcun rak rel ve u. Bo Zo Do Fo Ho Go Lo Mo No, po, ro, so, to, to, vo, zo. Okay. Tucu catlang kan rak rel ṭhan hna lai. Ka mo, lu, a bo, Kammo lu a bo. Pu Zo cu ni a to ko. Pu Zo cu ni a to ko. Hi ho hi na covo a si. Hi ho hi na covo a si.

Atu cu cafangtung pakhat le cafangphei pakhat te fonhmi consonant vowel CV words pawl kha pakhat hnu pakhat in khan a rel kan vun cawng hna lai. Tam deuh kan rel ahcun tam deuh thiam a si ruangah khan practice tam deuh kan vun tuahṭi hna lai. Nan i ready ahcun rak ka zul thluahmah ve u.

Ha a ha ha e he ha i hi ha au hau ha u hu ha he hi hau hu. Ka a ka ka e ke ka i ki ka ao kau ka u ku ka ke ki kau ku

N-a naa n-e nee n-i nii n-o nau n-u-nu naa nee nii nau-nu

Ok, tuni kan cawnnak cu mah vial hi a si lai i cafang tung pakhat le cafang phei pakhat fonhmi ah biafang pawl cawnnak cu kan dih dih cang i hmaizarh lei cu cafang phei kha a hmai i kan chiah tikah cafang tung nih a zuh tiah khan zeitindah mah bantuk biafang pawl kan kha kan rel hna timi cawnnak kha hmaizarh lei in cun kan thawk cang hna lai. Ok, kaa lawm, bye-bye.